Mm, zviri sei ndadzoka zvekare pavideo inei i think ndechi 7 e, palast video tachiexplaina kuti unoplesa sei high kana lower yako then tichiexplaina kuti unochinja sei time expression time yako unoichinja pano tikaexplaina neamount tikaexplaina nethis trading history kuti inoshowa sei um, tikaexplaina zvizhinji let me close mamwe mawindow ari panapa patop apapa tisare neone clean window risina anything then ndocloser this timbosara neclean interface um, pano tauchida kuti tichichinja eh, sezvandambotaura payaya kuti handiprefer this interface haina kunyatsokundinakira the way yandinoda so ndinoprefer kuti tishandise macandlesticks ivanoanalyzika zviri better it depends nemastrategies ako unogona kungoshandisa maline graph it depends one kuti unoanalyzawo hawo saka tichashandisa chii tichashandisa macandles then tichashandisa macandles panapa tinochinja tomaita ma1 minute ndinofarira kuanalyza nema1 minute but eh, zvinongodependa one strategy yandiri kushandisa panguva iyoyo then eh, handifariri ka background akaka but iwo kana uchikada unogona kungokasiya but kukabvisa unouya panapa ukabvisa ungoisa black then 80 percent iri right yakadero e, then ndasarawo nebackground iri nani iri plain black ndiyo yandinopreferya kunge ndichishandisa um, then kana kuri kunzi uri uda kueda or oh, sorry the moment yaunoscrolla mouse time yako Time period ye candle inochinja ndika zuma out inenge ichichinja saka ku deactivator that unoya panapa wouya woti change inner val automatically wo deactivator kuti isachinja automatically then unochinja back to chi to one minute saka haichachinje automatically waungo scroller ichangozuma but Candle harichachinje interval yaro rakangoramba riri pa 1 minute apa kwanga wangozuma kuti ukwanise kuona kuzuma kwandiri kuita uku ndiri kuscrolla ndiri kurolla mouse chimouse changu ichi ndo chiri kuzuma saka kana uchida unokwanisa kuzuma nepanapa kana kuzuma out nepanapa ndopaunozumisa out nekuzuma in so i prefer kuti ushandise mouse than kushandisa chimouse pad ichi chepa laptop because chinokonzeresa kuti uprese ma ma trades nemistake so mm, kana kuri umonzi wambodzoka back wada kudzokera pawanga uri unongouya waclick apa pazvinetsi then kuadda maindicators unouya panapa woclicka pakanzi indicators pano then woselecta indicator raunongoda nai prefer kushandisa mabollinger bands wouya wochinja interval woseta ma indicators ako kana kuri unzi uda either ma volatility whatever ungouya uchichinja panapa ma indicators ako it depends nezvaunoda iwewe nema strategies aunenge uchishandisa ma indicators ese aya mazhinji acho handitowaziviwo kuti anoshandawo chinyi but most of them ndingangoti almost three quarters ndinokwanisa kumashandisa ndinogona kumashandisa so with time munenge mava kudzidzawo chiexperimentawo nawo maindicators iwaya muchiona kuti ari best and mastrategies ari bond api but i prefer kuti screen yako igare iri clean usazadze zadze maindicators so im closing them ndokumaclosa kwaunoita kana kuuya ipo panapa obva wangoenda pakanzi edit odeleta ese at the same time anditi then kana kwava kunzi uruda kuadda malines ako matrain lines ma unouya clicker uchitoedha matrend lines ako mahorizontal line kungouya panapa uchiseta mahorizontal lines ako kana uchida kuedha vertical line kungouya panapa uchiedha vertical line ako kana uchida kuedha mm, fibo ungouya panapa uchiedha mafibo ako it depends nokuti unogona kurishandisa here zvimwe zvinhu hazvisi necessary kuedha unongoedha zvinhu zvaunokwanisa kushandisa saka pandingokuratidzai kuti zvese zvinowanikwa kupi handiti saka i think for now taakuziva kuti tinoedha maindicators edu sei regai tigare taseta edu bolinja band bcause pa next um, lesson ndinge ndichikuratidzai kuti ungatrader sei the easiest strategy yekushandisa pakutrader binary options for mabeginners ndo the easiest saka kungouya panapa woselecta popular then woenda pakanzi bollinger band using ma default settings then wouya futi panapa woselecta eh, rsi relative strength index iri panapa then woselecta ma default but nai prefer kushandisa period iwo overbolt ye 80 ne oversold ye 20 but you can use madefault settings it depends one kuti wo strategy yako yakaita sei so far maindicators angu avepo e, next lesson riri kuteera apa regai ndimbokata this one